Hopala! Eh, salut Dick Piv zo amañ?
Mal an traoù Ya, ma d'ar jeu, a ganit Talouin. Mont a ra Kas peus ac'hanon amañ, mais on meus un tamm. Ya, me meus aon ivez. Aze emaomp o kregiñ gant un abadenn nevez hag a zo anvet A Big da Big. A bich, a, a big davik. A Big da Big, A Big ya.
da Big. Perak ta, perak ta, ba peger e vo tañvet euh, un tamm lipig, mais un tamm lipig a- hag a c'hell bezañ un tamm krañ ivez, gant pimant, ma teus c'hoant. Hopala Ya, Ha partiet omp un tamm evit ba kaozeal asambles, evit kaout ur mare plijus, giz ma me 'm amboaz Plijus d'ober. gant lipig. euh, Mais ivez evit tañvat lipig quoi, setu. Ok.
Neuze c'hwec'h Ok. le- c'hwec'h lipig euh, disheñvel a vo, kroget vo gant unan ha n'eo ket re greñv. Ha seul taol e vo krapet, gwenan ket anavezez euh, skeul Scoville. Ran ket, lardin. Ba, se zo Skeul Scoville.
euh, gant ar skeul-se, euh, e ouier ba, pegen kreñv e ar pimant, quoi.

Mat.
Bet vo ivez bara, bara gant amann pe bara gant mamm Loïc. Ha mel. Ok, entre. Ha penaos mouchouerioù a zo ivez fin. A bep seurt traoù a zo evit pareañ d'un tamm lez-ribot ivez.
Debriñ a rez mel et mousset te Bah, me bar dit pa vo re gra marteze. Ah ya, matre.
E vo ret ober gant an dra-se. ya. Ok, ma de.
Mam loig n'on ket fan-fan, Josh Kedin. Mais prest on da zebri mam loig, ma n'on ket deus o vervel, quoi. Ah, setu, marteze vo ret pareat, marteze vo re gra. Mm, On laisse ribot?
Nein. Ok. Dindan met.
Marteze e vo diaes dit mont betek penn, gwelet vo. Uh, N'eo ket ur gudenn ma ne teuez ket a-benn d'ur mare bennak e c'hellez lâret stop hag e vo kendalc'het gant an interview memes tra mais uh, ur, ur million zo kal. Ur million zo kal mais gwelout a ri marteze e teuit a-benn. ket piv e Scoville ne ket fichon son nom. Mais c'est bon, gwelet vo. Euh, Talwin, euh, marteze n'out ket ken brudet aze ou yanket Change chance non ket Bah, marteze mont a vont da ginnig perak ez meus pedet ac'hanout dija. Voilà.
Ze, pa veze komzet din eus Talwin a-raok e oa ur paotr hag a oa o chom e Bro-Gembre. Mhm. Hag a oa ur brezhoneger sympa. A vias ganit Moi ket bet tro da gejañ ganit, james. Beteg euh, dam sonj, euh, oui, ok, d'ur poent bennak teus kavet labour e Brezhoweb, e oa zo programmoù du-se.
Gire, gire.

Ha goude, pa oa kroget euh, gant ur mignoniaj da vat, Hopala. out bet euh, aze teus lâret, non, mont a ran da labourat e, e ofis publik ar brezhoneg. Setu hag aze meus losket da goste euh, c'hoant bezañ lorjer ek bis. Ne oa ket evidon. Tro on eo da gomz un tamm deus da labour ivez. Euh, mais dam soñj Ok. penn kentañ vefe mat dit, euh, enfin, fe- vefe mat domp gwelet penaos n'em ginnigez da unan. Tu Talwin, Hervez Talwin, diouzhtu.

Hag euh, neuze, bon, bah, gere on klor un tamm. Hag euh, gere bez da lâret eo on euh, Carneveurat kalzik pad ar video-se, mais pegour on pedet evel un den eus Carneveur. Ah. Pe oa den ebet a c'helle eus Carneveur a c'helle mont, ha neuze on aet a du-hont evel euh, ur Carneveur breizat. Okay. Mais euh, neuze ma c'hoant bounta ar fet e oan eus Carneveur. Mais bon, gere, e pa welan rai, michañs, euh, se oa ar brezhoneg evit se oan ket envae oan ket envae demin ket penaos ober ya ya vraiment e kalz gwelloc'h vraiment il y a gwelloc'h an traoù gant da yec'hed ivez ya ba aze on ar pezh hein penaos n'em ginnig feste buan ha buan evit an dud
Bah, sauf ce qu'il dit, mais c'est la labour bravo, vas-y, par ta vidéo. Okay. Franchement. Et eh ben, vas-y, dion dei, gant ar spis genton, diouzh Setu Talwyn ar spis kentañ, ha n'eo ket ar spis gentañ, gis memes a ret tuchant. Euh, Vas-y, déjà. Lipig aze a zo Sriracha. Ze a zo unan an- anavezet mat a vez kavet aes a-walc'h er stalioù. Ha n'eo ket kreñv-tre, memes tra a zehomp etre mil ha daou vil pemp- daou vil pemp kant skovil. Hag aze, neuze, hon eus euh, lakaet ar spis war un tamm patatez. Patatez a zo bet keginet gant laezh ribot. Prest.
Patatez deus Molan, setu euh, traoù deus ar vro, quoi. Mm. Neuze kinnig a ran dit, bah, ouian ket, ur, ur batatezenn euh, evit pep hini. Déjà ne ouian ket betre o sriracha? Ya, bah se zo euh, lipig avec kavet kalzik, bar skegin euh, an emvod, gout a rez la réunion. Ah ya Setu.
Allez, blij ganin ez rebot.
Neuze déjà, euh, écrit ira mal. Et bah, marteze, il pige même sera gant, euh, gant ar spis. DVD kemer an emañ emañ-se ra muioc'h euh, Baudrez eus un tamm an tamm gwellañ barzh euh, un, un tartiflette. An, an, an mise au DVD d'un fourmage aze, eus an tamm gwellañ. Hag... euh, Oh, ma truc

Bah, ar wirionez eus peder ar spi, na lakaan ket. Gellet a ran ober ar pezh 'peus c'hoant, atav e lakin ar memes spi dija paprika. Paprika gwir, hein. Ya, Mogedet.
mogedet.
Ba se ez eo blaz gant ar paprika. Ma lakaez paprika normal, ba zeus blaz ebet, hag e servij da netra. Neuze paprika, pep lec'h, war pep tra.

War se oa evit 'n em dommat, deomp dezhi deomp dezhi diouzhtu evit an eil spis. Oa ket fall? Mat e oa? Lakaet peus pisoù war un dra bennak euh, dous?
Setu, evit an eil spis, euh, hon eus ur ekipe ispisial hag a zo bet fardet gant ar, ar geginerezh a zo amañ. Hag he deus lesanvet an dra-se ar c'houignañ-pimant. Setu ya gwire euh, an dibenn-pred diouzhtu, mm. goude vo traoù sall en-dro c'hoazh. Dreist. Et bon, oen ket o ijinañ kaout euh, kouignañ-pimant gant ur spis euh, bah, ré grain quoi. Plus da radin a c'houignamant, plus da radin Travail caramel Setu, ya. Sort caramel Ya.
An daou asambles Put, n'al bet an Leston, ya. nemet mat. Gant euh, Evel la se- se al lipig a zo tabasco.
Ah ya, neuze n'eo ket caramel. Ok. Ah, bah setu, euh, diomp diomp den, klaskomp, non Papé de var ce que le... Tabasco n'e ket krentre war skol le Scoville, Ok. mais pezo aze e bet lakaet kalzik, quoi. Ah ya, neuze vraiment eo ar c'hementad kentoc'h evit a... Ar rementa da gont.
Ah ya, matre. Allez, klaskomp. Bah, Sensei, mon rond.
Bon, goude. Euh, Un daini zo trochet da vaini neket quoi. Mais la grande pepler va va va visiet. Déjà des kemal. Bah.
Petra ne blij ket dit Ba me emañ c'hoant amann, hag aze 'meus just... Ne van ket lakaet bet tabasco meken pe tabasco karamel? Tabasco karamel gantañ, non? Ya. N'eo ket fall?
Ya. War n'eo ket fall.
Tabasco zo un tamm.
Eh.
Vat e kendor ar blaz. Gador evit ar, ar fell vefe kreñv.
Ar blaz n'em blij ket dit Non, tablette en fait. Zo Robert Van evit ar c'hamerayou, mais les blij ket tablette. tablette en droit. Ouais. Me blij din ar c'houign aman. Yeah.
A ze, ober an drae, ar zon bez lezen. Aze beus euh, un nor digor vidout euh, un ifern. Ya, ra- an- non, ne rafen ket, non, non. Ar te emaon o vont da gemer dour, met kentoc'h peger eo... Ba, kentoc'h a blaz, ya. Klevet moi o arabat, pe va chom el lakaat dour, e va dour, pa va spiset an traoù, hag oe ran peus euh, oe dour din.

Ar ro fen da va vugale bihan, pa bo bugale bihan, pa zint en ti, quoi. An tad-kozh, te oa, hag ar ro un tamm boued euh, dous. Mais non, allez, n'eo ket da... Memes tamm moa vol douar a jom. Un c'hrenan debri. Bon, Talwin aze vo graet un tamm c'hoari. Hop là.
Euh, aze meus euh, dastumet tri fed pe tri marvailh pe terzor bihan diwar da vuhez. Bez' zo daou a zo gwir, hag unan, hag unan a zo faos. Ar produit neus labouret war an istorioù, me meus ket klevet an istorioù-se james, neuze e vo roet din an istorioù-se. Okay. Hag e vo roet din divinout peseurt istor a zo faos ha peseurt reoù a zo gwir. Prest out? Ja, ma de, diomp de. Istor unan.
Un nozvezh en aber Eswiz. M'eo eoaz ha da vignoned o deus da gaset d'ar gêr unan war pep brec'h. A-hed an hent, eoaz o lâret 'toa kollet un dra bennak. Ha da vignoned a lavare nann 'tal mat eo pep tra. Ha te 'teus aet ur poent bennak, nann, nann, nann, nann, kollet em eus un dra bennak. A-benn ar fin o deus komprenet an holl e oa bet kollet da vragoù ganit. Tro-dro da strein e oa ha da vragoù berr gant Banniel Breizh a oa war wel ar, war wel ar bed a-bezh. An eil istor. Bet out bet en ur riboul e ti ur plac'h a blije dit. Hag evel just ez eus bet un tamm galv an natur. Hag e oa ret dit mont d'ober kakar. Neuze, a blij echu, 'teus merzet ne yafe ket en traoñ ar pezh a oa er privezioù, peger e oa stanket roc'h. En ur vont kuit 'teus livet gevier d'an dud, hag a oa o c'hortoz evit mont betek ar privezioù. Lâret 'teus unan bennak da stanket ar privezioù! Me, paket 'teus ar plac'h memestra, a-benn ar fin.

Me 'wel mat ac'hanout gant ar kudenn ar c'horr-stanket aze. Hag eñ 'teus paket ar plac'h goude aze, marteze a c'hell bezañ an elfenn faos. mais- Elle avait stank après mes choux vallés, mais euh, kad ur, ur, ur prantad un hag un ganin bennak se, kad santimant chaud ne c'hellan ket quoi. Mais stank après mes choux diguden. Matre. Un istor gentañ a c'hellfe bezañ gwir ivez afer al lavreg aze. Mhm. En trede euh, Ya, befe posibilier, mais bon, t'es un archer.
Pell sérieux, meus, non? Tro ra an va bleo, tro re meus amaro vit an devez. Pezh 'meus ket displeget, e euh, ma fazian m'o diwech muioc'h a spisou

David Gouzañv e c'hellont kaout an darempred a-wechoù un tamm iskis gant ar c'hor, mais evit stankañ a-wechoù hag ouzhpenn tapout ar plac'h. C'est un sentiment de se compter din en histoire D déjà, en, en Eiline. Stanket euh, après wechoù Yeah. Bon, allez, Diomdei, Diomdei évite d'entrer des spices, m'allez. Neuze, entrez les spis a zo, a zo ur spis a zo savet gant un embregerezh a zo an ti euh, Martin, Martin. Ah bon, okay. Vipwen n'eus ket c'hoant uh, ober un doare business gant leur gerek. Mais redefenio, redefenio, puis aze in a gol, leun a arc'hant ober se. Setu. Aze e c'hwiton un drabenag. A zo matre, peger e fardet gant uh, ur bern eus nous deus Breizh. Hopala. Uh, fardet eo gant pimant deus Castelpaul. Hopala.
Ya, hag an bezhin-saout a vez kavet e Bro-Leon ivez, hein, goût a rez, ha wakame. Hag aze- Wakame vez kavet e Bro-Leon ivez Oh, Non, aze n'on ket sur. Ah ya.
Hag aze e krapomp un tamm euh, war skeul Scoville peogwir omp da deg ha tri-ugent mil. Ah ya, ah, Setu alors, peut-être de différence. Ali Pigze zo plijus gant pesked pe legumaj. Hmm. Setu perak on eus aze bah, kement a gober hein, Bro-Leon, Bro-Leon, on eus kaset kalonennoù artichaut. Ah ya.

Neuze just ret eo diwall hein, ken kaz euh, ret eo arabat touch da zaoulagad pe da veg. Ah ya.
Bon. Ha me neuze Netra Ouais. Ma vit ar verone. Laouen on a war.
Yeah.
Sonja la redine et budget kedin en artichaude. Yeah.
Hag a zeout bet plijet. An diazon bet plijet a-walc'h. N'eo ket pezh a tep fent bemnoz, met benn ar fin n'eo ket fall tamm bet. Petra soñjez eus al lipik N'eo ket re greñv Petra eo da santadurioù aze evit poent Mont a ra, hein. Scoville aze, an hini kentañ oa falloc'h, gwashoc'h. An hini kentañ oa gwashoc'h. Gwechoù zo gant ar spisoù, n'eo ket ar memes lec'h er beg evit tapet an traoù. Mm. Gwechoù zo e chom ar blaz e-pad pelloc'h ivez. Ya. Setu gwelet vo tamm-ha-tamm. Aze zantan eo
ar fri. Hmm. Stanket un tamm aze. Hag e foñs ar, ar genouilh. Mais ben a fin, euh, ur blijadur memes tra. Gant un tommder emos-se barzh ar genou. Un dra bennak, plij d'avoir ne, ne ra ket poan. Pe poan juste Un tammig bihan, quoi. Giz ma faute, quoi. Giz, ya, ya, ya, mais Giz ma faute. Giz- Konzom euh, un tamm deus da labour marteze Talwin petra emañ de ober aze en ofis publik ar brezhoneg Ah.
Neuze mezo labourat war an diorenn e Bro-Leon. Neuze euh, ben a fin mont a ran da welan deveti ar kêr hag e laran. Dio euh, planta muioc'h a vrezhoneg.
Berzh war ar gumun. Et labourat a rez er c'hastell e... Ur c'hastell, ur c'hastell, ya. Ur c'hastell, ur c'hastell brav, brav ar c'hastell, propik an traoù, tomm a oar evit neuze ben a fin bon voilà meus ar gwelet va war liseidi quoi neuze bon pevar an erer kozh pe war an erer kozh neuze bezo tu o mad ha tu o fall ha Karrez bon me moa mod all dre vras ya euh, Beaucoup d'agressions introadek a zo... setu c'est quoi ya ya ya ya bah, michañs ez eus an holl abadennoù
Michañs e vo reoù all ya Ah, ya Petra, neuze, Arizontor, man doare lobbying euh, en tier kêr quoi. lobbying publik Ya an OPAB a zo ar publik. Ze mont a ran da... Ar fen ken lobby, meus ur ger... Ur ger... Diouzhtu ar gerioù raz, nanana, nanana. Non, tamm ebet, mont a ran da gomz ganto da labourat asambles war politikerezhiez euh, a unvan, a zoare ganto. Ha mont a ra mat en-dro, digemiret mat out peurliesañ Gant an tier ker Ya.
Ya, dre vras. Bon, peurvuiañ de ciné déjà, il y a d'ar brezhoneg. Ya. Ze mont a rez da heuliañ ar pezh o da ciné déjà. Hmm.

kenderc'hel va lakaat e plas an doktorelezh 'm eus graet ne labourat war an dachenn. Pe'mañ ket c'hoant ken labourat war un dra bennak teorikel a-walc'h hag labourat war lenn traoù hag lenn penaos lakaat e plas, lenn petra zo pouezus evit un dra all. Abaoe fin tout se zo Bravo, met benn ar fin ma vez kresket e plas ar pezh vez skrivet pe an traoù vez studiet, hmm. vez ar vez ket da kaset dra. Hag aze vez lakaet e pleustr, aze e fetis. Aze un doare fetis da lakaat ar pezh meus desket e, e plas, ya. Ok, nous, alors, labour à dalvoudegez evit. Evidon, ya, pouezus-tre. Bah, très. Bon Talwin, setu dija mare ar pevarvet spis a zevo krapet un tamm c'hoazh. Kan ugent mil skovil. Hag an ia bat dek ugent? Dek ugent mil, ya. Okay. Kazi an doubl.
Evit uh, lipik a zo anvet an taol-kurun. An taol-kurun?
Ya. Dija an anv an aon din un damm? Ya, ba, ya.
Hag an dra-se vo debet gant un tamm euh, pâté naf. Pâté ah. naf bio, mar plij. Des os emportés euh, Tud e naf ha ma zellit deus an abadenn euh, diguden evit kas deomp boestadoù digoust. Evel just, gant ar spisou vo gwelet ma e ken mat aze peget. Diomp dezhi.
An eus un tamm. Un tamm disheñvel evit ar paprika.
Aze, un, un produit deus graet tammoù bras, quoi. Hein.

Me zo boaz gant ar spisoù. Eh, debriñ, de- pisoù lakaet alies war darn. Oh ya. Bah. Deviñ ra muioc'h ar muzelloù Mm. evit hon diabarzh. Je dis an diabarzh vaginou zo marv. Parce que... hmm,

Abenn
War en aoue, mont a.
Ne zev ket ar muzello evidout? Non. Tamm ebet. Red din echui? Te peus echu din? Ya, ret eo echuiñ, va, met...
euh, Me eus echuiñ. hein. Graet tro-dro d'ar muzelloù e chom peget an tamm ya.
Neuze ne poan ra un diavez kentañ evit un diabarzh. Me e vefen bet deuet a-benn da, gant tout ar pezh 'm eus evet da debret aet an tregont bloaz d'hiver, deuet a-benn da lazhañ tout ar pezh a zo barzh. Ah, c'est super rack.
Un diavez, ar Roc'hen, an diavez zo bet c'hoazh, quoi.
Evit poen. Mais... euh,
Bon, pigur, emañ konz deus an office Halloween Ah bon, au konz Deus un tamm c'hoari evit out. Ah, ok. A zo liammet gant an office, juste avoir. Ah, les hommes a très disfrute ton travail. Goulariz e plij din euh, skrivañ kanaouennoù mm -hmm. hag e brezhoneg dristol. Pezh zo, poent bennak e resapre labour skrivañ pep tra, quoi. Mm. Neuze, aze em eus implijet euh, an IA, ma teus c'hoant. Mm. Ah, n'eo ket n'eus peseurt hini, IA en Office. Ah, ya.
Evit euh, treiñ e brezhoneg quand aoenou brudet. Ah, treiñ, poen se ober. Neuze gant konerien war kanañ brezhoneg. Neuze, penaos vez graet evit ober an dra-se An dra-se a c'hellit ober c'hwi er gêr ivez. On arrive war ar porched, porched niverel an Ofis. War niverel pik brezhoneg pik BZH. Hag aze... Ez da gavout gant an anvrier. Setu.
Hag aze em eus implijet daou dra hag a zo an troer en binenn. Hmm. Mui ar sintezenn da lâret eo bet troet an tonioù e brezhoneg a-drugarez an droer enlinenn. Vraiment ez eus ivez deus Google Trad, mais a-raok dija e oa deus hini an Office. Mais an Office zo bet an Office public a zo bet a-raok ar GAFAM. Ar GAFAM zo aze.
C'est-tu Perag euh, e Rom an abadenn-se ivez evit lakaat war wel euh, traoù deus ar vro Un peu se. Ha goude ma implijet ar sintezen evit ma fait lennet euh, dre ur robot, te soan, en tonioù-se. C'est-tu aze il a un timer Ha te 'teus pemp segondenn ha daou-ugent evit kaout petra eo an holl tonioù. Neuze, seul ton a vo kavet ganit e lakin ar pause en timer. Game a tre.
War zav.
Ha ma vez kollet ganit, po diouech muioc'h a spisou.
N'on ket bet barré morse evit tout ar pezh a zo blind test a tro morse. Ah, se, neuze, n'eus ket an ton, e juste euh, ar sintezen. o lâret ar pochoù e brezhoneg, redet dit goût peseurt kanaouenn Ya, va memor n'eo ket matreem. Och,
ja, n'eus ket tu. Ja, ja. N'on Ah. ket ar c'hatin. Jaja, ba, gant aven jaja gant... euh, Ar plac'h brudet en deus kanet er,
er Welioù Olympik aze là. Ayana Kamura. Ayana Kamura, c'est qui On en a war, war beg an teod, mais war an teod zo devet déjà. Neuze ne relan ket pas kout an anv. Bon, aze, ou deux abenn. Ja. Enez oa ez ivez. Diasorvo Ya, diaes sorvo.
En em gavet em eus ar mintin-mañ dirak Cohen ma parkeier. Ur strollad martoloded micherour peisanted. Bah, Blanche Herbine Ya Bravo Made
Marse ar spisou elak marse veredin kot spisou beltro mai an ur blind test. Marse jikour da chut lakat an neuronou da da labour à l'assemblée, quoi. Evit poen un denez mat. Il en a Allez, zao.
Ket netra. Ket ne meus keuz ebet. Nar mad a zo bet graet din. N'arm drouk! Kement-se zo par-tre din! Ket, netra. Ket, n'em eus keuz ebet. Peder.
Se zo e saozneg pe e galleg e rank bezañ... Skarzh Ar ganaouenn e galleg.
eus an amzer dremenet.

C'hoant 'peus da bikan da bal hag da sein? Da gousketenn gant ar bombegoù e-barzh? Lolita a zifenn ac'hanout en he c'hein. Lola. Lolita. N'on nemet un fantom pas gant al lec'h ma n'on ket. Genre... Euh... Dont a rez, ma faotrig. Euh... Moi, Lolita Non.
Ah, vraiment... Ar fin, ar fin. Gouzout a rez, ma faotrig. Ma'z on, Morganez, dit.

Dañsal dindan sproboskopoù Giffy. Prientet em eus ur kits-peej. Kit peogwir e c'hoanta anavezout deoc'h un tamm munut eus ma buhez. Ar festoù-familh a gavan gwelloc'h oc'h.
Oc'h Festoù-familh a gavez gwelloc'h oc'h.
Peogwir e ran da anavezout deoc'h un tamm munut eus ma buhez. Ar festoù-familh a gavan gwelloc'h oc'h.
Orelsan, défaite de famille. Ah, défaite de famille.
Ah, mais ya. Aze oa ganet dija memestra. Ya, mais me j'ai lao striget an stivel, j'ai lanqué Castral.
Siwaz evidout, muioc'h spisou euh, er plad o tont. Ez, ez oa, ez vo. Diomp dezhi diouzhtu evit ar pemvet spis. Eizh kant mil

An ober ur farsadenn gant ranniget pe rannier, mais dibabet, j'en ai pas grave. Vous êtes dit da c'hoût ar pimant aze zo fardet, enfin, à l'épique zo fardet gant pimant Carolina Reaper, pe euh, Carolina Ribrer, vel ma la ran-me. uh, alors, Carolina Reaper zo emesk ar pimantou galou du sang a zo er bet. Ma n'eo ket an hini galou du sang. Hag e roez din ze, mos hag e redin hag a diouwech muiañ ouzhpenn. Setu, a zevor dit neuze

Talwyn, lârit 'vit traoù euh, diwar da benn. Traoù traoù mat a-walc'h. Traoù mat ha traoù fall ivez, ha me garfe goût petra zo gwir, petra zo faos. Lâret 'vit dre skouer, e plij dit c'hoari gant da vizied, hag eñ e gwir pe gaou. Quoi
Gaou, n'out ket bet da davean rae. Ouah, ga-

E Kerneverat evit a- evit a- an dra e Bro-Skagn aze hag a-benn ar fin em- e oa bet goulenn ganin d'ober un- un ton. E Kerneveure, e Kerneveure, e Kerne... Se 'meus graet ar ganaouenn-se peogwir. E da Jerezans, ar Michel, me ne Villarveon ne... Ne zasont ket re gant ar vi. Ya. Oh, voilà.
Davet 'vez out ur pabor. Ah bon?
Pabor eran? Ya.

Ha neuze bezo c'hoarioù bras divent a zo gantañ. Ha neuze bezo Olifanted bras divent, euh, Phoenixed metalek bras divent, Deñvedier vo, hag tout an dra a vo lusket gant ur bagad a c'hoarieloù ramzel-se betek an abadenn hag a vo e evit echuiñ war leur L'air d'arrêt, c'est pas borant, mais ma, ma, ne ket a-benn memez da lakaat ar c'hanout da zont.

Quoi
Aze 'm eus tapet war an teod.
Ouais.
La ret-se out un tamm euh, Displijet gant tout ar pezh a zo Titij hag Agar. Non, n'em blij ket din. Ne blij ket din tout pezh a zo euh, Par stotad dija. Ne blij ket din stotad. Ma garad.
C'est Jean Kentar.
Displeg a ran deoc'h penaos karc'hat gant ar festival. Galen kentañ, monde à l'air à paper. Atao kemer, an hini araok divezañ. Hag e vo propre atao. Vel ma deus gwelet.

bremañ o tebriñ spisoù war kozh Kanab ganit putain cherchet ez a vuhez netra La ret ivez e rez un tamm goap deus stad ar brezhoneg hiriv an de Deus stad ar brezhoneg Ya Daoust hag ar fait e varfe ar brezhoneg a zo un ur bennak da c'hoarzhin Soñj ket din. Soñj ket din eo farsus c'hoarzhin dibenn ar fed e kollfemp hor yezh. Selon kentoc'h.
Rodelenn eus ra. But out of those 170,000 speakers, about 60% of them are, or 70%, well, now 60% of them are over the age of 70. So there is a, a very big

Ur mareun, ya ma, war ma brezhoneg. A-bezh tri-ugent, dek dre-ugent ha tri-ugent an dud a zo kozh. Hag a varvo benn dek vloaz, ugent vloaz. N'eus ket peadra da c'hoarzhin, quoi. N'eus ket peadra da c'hoarzhin.
Ne ret e kavout un dra bennak. Evit e roiñ startijenn a youl d'an dud da genderc'hel. Se a ro c'hoant an dud kenderc'hel. Ba, ba c'hoarzh, ya, Jean-Gilles. Son dud e bravañ a c'hoarzh. Lârit-ve ivez out un danvez komedian.

Brezhoneg hag ar re-se a raio ket an ekabennad Fenoned da sikour anezho. Mais me oa a-dreñv o sikouriñ war ar produit. Hag e Mais manke ezhomm aktour. oa eus an aktour a-feson euh, poent bennak, e-barzh unan eus ar videoioù, ha neuze, bon, bah, goulenn bet ganin ober. Bah, mat-tre.
Normal, alors ça pré. Ah bah, klask a ran abar, ça seiz gwella evit an okitaneg. Evit ar brezhoneg n'ouzon ket. Evit an okitaneg, aval juste. Atav.
Bon, Deomp dezhi evit ar spis diverrañ. Ar milion Ar milion Ar milion Ar milion Diouzhtu Bon, Talwin, setu deux déjà mare ar c'hwervet spis. Ar gorvenn Ar milion Ar milion Scoville. Euh, gredé gant euh, pimant Armageddon Petra ez eo Belet bezañ plantet eo Doare pimant ispisial. Hein.
Bezañ plantet
Pimant. Hag ah, aze e vo bet gant uh, galetezen silzik, pe la galette saucisse, ah, Erwaon. Erwaon, neuze, ah, bon, sais-tu Déjà, euh, an dibab. Brezizel.

Bon, Denis, t'en va stammen Juste un, euh, Diwan a un micro. Oh. The Halloween la redonneus dija teus euh, labouret e ti Brezo Web. Yeah.
Mais bli je fais din ober euh, gandit. Alors, pez vegrit e Brezo Web, un doare. Pennad-kaoz. Setu gouloù Gwenn-ha-Du, mar plij. Un tamm pennad-kaoz gant Taloin. Vous êtes Taloin euh...
Vous avez un micro, hein Du coup, Aze, vous sortez bien Lionel Ya. Yeah.
Bah, Lionel, Lionel avait ket gwelet, mais euh, Ya. Pi- Piouar. Piou a ma pene ket Piou a Piou ket Piou
Taolian, petra eo da, da liamm gant ar yezh
Petra e va liamm gant ar yezh Ya. Petra eo ar brezhoneg evidout
Yezh Vaza, déjà Ya. Al liamm em eus gant euh, ar formule, gant Vaza.

Met euh, peogwir ne erfent ket a-drugarez peogwir ma 'm befe gouiet e vefen bet un dez bennak o tebriñ spisoù ganit peogwir e komzan brezhoneg. Non, Euh, mais fait, mais fait- mais kefe deske brezhoneg. Ur paotr Evit intéressant.
chom hep dont amañ hiziv. Kezetez gant brezhonegerien a-vihanik, euh, tu te, tu te causes marteze euh, Ya, Poan e dit kemeret an aldañ. Ma rez ganin ya. Oh, Gast.
Peter Manet
Kejet teus gant brezhonegerien a-vihanik dija. Te zo stag un tamm deus uh, eus an dud-se
Bah, stag eo an holl peger ben a fin eo tud kozh hag a ben ben evel bloavezhioù. Mais um, an elav eus ket um, anavezout a ran tud, klazik tud a zo brezhoneg a vihan, ne met ket Yeah. tud ar formule. Te a rit, euh, toi qui dit gant ur lasker bar ar wech hag e oa. Ah, ya. An dra-se.
euh, Se, eh, se zo ar mare fromusa ma eus bet gant ar Fromusa. yezh en bu.

Ar sargouloz zo ket war e zagor. Hag aze, sed a ra ouzin, graet mont a ra war e... war ar sezon oa quoi. Mont a ra war e dreid. Hag e krog, e krog hag e aro e boas hag e... E brezhoneg eo hag e gaver... Eus ket komz e brezhoneg abaoe m'emañ marv va c'hoar hag, hag e krog e moset da gomz ha da larvañ dirazon. Da lâret e go- eo bevet tout e, e vugaleaj e brezhoneg. Ha ben a fin, E ba, an dra-se zo, n'eus ket un dra fromus spontus, bez' zo ur paotr a oa ur c'hlasker bara hag a zo krouet da leñvañ dirazon ha ne ket ket tamm bet anezhañ. Hag eo o leñvañ dirazon peogwir ma zo just lâret ur frazennig dezhañ. E ar pod a oa klask ar bara e Brest abaoe n'eus ket soñj petra, met pemp bloaz pa n'en deus ket. Hag e komze brezhoneg atav, hag a dibaoe ne o klask ar bara, ne gomz ket mui. Mais ar fait en effet, juste lâret ar ger-se, neus kaset an de vugale en-dro. Ha d'et kroget da leñvañ dirazon, ha meus kavet se fromus spontus. Oh, c'est top, top, c'est...
Setu da betra e servij ar brezhoneg e da lakaat an dud da leñvañ quoi. Bah, ben la fille est bien fromou a zo gant ar yezh, Yeah. mais ar brezhoneg zo... Evel euh, strollad bugale hag ar foot bars ar club, ben la fille est crou a liorm, betra a liorm an dud etrezo a zo bah... ar foot, bah etre an dud eo ar brezhoneg. Hag ar bezo ar seveladur, yes, stag, mais bezo an endadou, hor endadou. Mais yeah, an dazont. Neuze ya, ben a film eus bet da... Ne jeleus ket ac'hano, en fait, pa kompren. pa en fait, bez o, o lard tout da buhez dit, Yeah. hag e ne rez forz eus ar pezh a lavan.
Mais canard, canard. Non, ma je suis Allez, je suis Non, c'est Ok. qui
Ur goulenn euh, da echu, penaos kaout fichañs en dazont, Alwin
Soñj din e an dazont euh, kompren a ran ar re yaouank o deus aon. O deus aon rak an dazont. O deus aon rak petra c'hoarvezo. Goût a reomp emañ ar blanedenn o treiñ da fall. O vont da fall memes. O treiñ marteze, ouian ket. o vont da fall atav. Ha kompren a ran o dizan, me... Soñjit n'on ket, n'on ket ar, ar remziad, ar re gentañ, ar remziad kentañ. N'eus aon rak an dazont. Goude ez eo... E daou vil daouzek, omp sañset mervel, non? Ya, gure.

Mont eus kedan e cheñchin ket an traoù. Ya. Ha ret eo lakaat ar bolitikerien hag ar lemmregezhioù bras hag an holl re-se da, da chom e kod ar c'hementad a, a bouez o deus hiriv an de. Lakaat un tamm gwas warno. Met, met arabat kaout aon rak an dazont chomet eo war netra. Ya, arabat bezañ stanket gant an... Ret eo bezañ keniet, met arabat kaout aon.

Al loeroù hag arved ar bragoù-bin ivez a zo a ra parti eus euh, eus Talwyn hag eus an den eo Talwyn. Allez, t'en Allez, deiz.
da, da, da yaouankiz. Good. Sort traoù veze kavet e-barzh Kaoz va zad-kozh Ha marv e va zad-kozh Kaoz e kavet diamant Kaoz un damar
Juste avant closant ouais. Et puis je fais un trugaré da redadek peger trugaré deo om deut a-benn euh, bah, da sevel ar platomant adober an abadenn-se da brenañ ar spisou a pep tra. Trugareka da c'hanout ivez, da vezañ deut, amañ evit ar pilot, ouian ket ma vo skignet an abadenn. Mais l'arfen ket d'obliger à dire, puis on voit ket.
Setu, ah oui, ok, ma vo ar blijadur vit an arvesterien neuze, marteze vo ket skignet an abadenn. Piv oar, marteze vo skignet tammouigou. Ah, Raz pimeus e teuimp a-benn da filmañ abadennoù all deus a Big Dabik, A an Big abadenn Dabik. TV war Gerag TV. T'as envie d'ar spisou RGR Ah, Ah, kenarvech o tont. Parce que Renaud Jacasse a rabat de Barzé à rire. Arab, ya, arabat d'ober zer, gure. Trugaret hor, ken ar rentatro. Kenavo. Ah. Dout e amañ. Oh.